Бисмиллаһир рахманир рахим. Дөнья Коръән Кәрим укый. Әйт. Шунысы хактыр ки, бәндәләр белән барлык җеннәр бергә җыелышып, берсенә берсе ярдәм итешсәләр дә, Коръәнгә охшаш башка китап майданга китерә алачак түгел, диген. Дөнья Коръәнсез яши алмас.

Коръәнне хәзерге вакытта миллиардларча кешеләр укый башлады. Күкләрдә һәм җирләрдә булган барысы да Аллаһны зикер итәләр. Дөньяда Коръән укылгач, караңгылык таралды, җансызлар терелде, йолдызлар нурланды. Ул көннән башлап бу көнгә кадәр Дөнья тын да алмыйча аны тыңлаганнарга Коръәнне укый. Һәр заман җир йөзенең бар тарафларында да миллионнарча кешеләр Коръәннең сүзләре белән Аллаһыга шөкер итә. Дөньяның бар ягында да мөселманнар Коръәнне иң кәмендә 10 тапкыр башыннан ахырынача укып чыгалар. Шул ук вакытта дөнья атмосферасы Коръәннең миллиардларча баскысын табигатьнең йөзендә ясый. Һич арымыйча, йөз еллар дәвамында өзлексез Коръән укучысы бардыр бу дөньяның. Аны тыңлаган йолдызлар елмая, Гөлләр назлана, галәм аңа симфония булып үзе кушыла. Туктаусыз әйләнештә булган дөньябызның Коръән укучыларын галәм үзе тыңлый, хайран тамаша итеп. Коръәннең Аллаһ тарафыннан индерелгәненә ышанмаганнар. үзләре бер китап язсыннар да, аны дөньяга укытсыннар һәм галәмнәргә тыңлатсыннар. Яисә китапларын үлем түшәгендәге бер чирле кешегә укытсыннар да, аңа тыңлатсыннар. Яисә аны ахирәттә булучыларга багышласыннар. Каберләрне һәм кабердән аермасы булмаган дөньяларны аның белән нурландырсыннар. Яисә бу китап белән тереләрнең калп һәм рухларына тормыш бирсеннәр. Мәгънәсен белгән һәм белмәгән һәр кешегә, һәр тын алышында аның белән хозур һәм рәхәт бирсеннәр. яисә аның белән әүлияләр җитештерсеннәр. Аның белән падишаһларга һәм колларга, галимнәргә һәм наданнарга бергә дәрес бирсеннәр. Аның белән халыкларны тәрбия итсеннәр. Аның белән җир йөзенә гаделлек таратсыннар. Аның белән чирлеләргә шифа бирсеннәр. Аның белән кешеләргә һәм җеннәргә дөрес юлны күрсәтсеннәр. Аның белән йөз еллар дәвамында кыйтгаларга солтанлык итсеннәр. Аның белән иң усал халыкларның начар гадәтләрен тиз арада ташлатсыннар. Аның белән иң кыргый милләтләрне мәдәнияткә ирештерсеннәр. Аның белән галәмнең китабын укытсыннар. Аның белән кояшны, айларны, тауларны, диңгезләрне, кышларны, чәчәкләрне сөйләштерсеннәр. Аның белән дөнья һәм ахирәтне бер китапның битләре кебек әйләндереп укытсыннар. Ул китап турында меңнәрчә җилд китап язсыннар һәм аның һәр хәрфеннән бер кыйммәт чыгарсыннар. Аннан соң куллары белән язган китапны китереп 100 миллионнарча кешеләргә яттатсыннар. Миллиардларча кешеләргә гасырлар буена кабат-кабат кытсыннар. Һәм бер хәрефен дә үзгәртмичә Аны йөз елларча сакласыннар. Галәмнәр әфәндесенең ничек мөгъҗиза күрсәткәнен 14 гасырдан соң күзләре белән күрергә теләгәннәр, я дөньяны Коръән укыганда тыңласыннар, я мөселман намаз укыганда тамаша итсеннәр. Я булмаса, 14 гасыр Коръәннең дәүрләргә укыган фарманын тыңлатсыннар. Әгәр колыбыз Мөхәммәдкә индергән Коръәндә бер шигегез бар икән, әйдә, аңа охшаган бер генә сүрә әйтеп карагыз. Аллаһтан башка бөтен булган ярдәмчеләрегезне чакырыгыз. Әгәр